Ka rau te whakae. Ka rau te whakae. Mā te pāke anō, ahakoa, puta atu tātou ki wahona, ahakoa ki whea. Haino atu tātou te toa i runga ake. Kei rere te reo pāke. E te tāma hoki mai anau te, te, e hera te tangata unuhunu. Engari, we te tāma ka peka noa ki te hotea. Kua ngaro ngā mea, E Mahogany, he koro Māori. Hoki atu tātou ki o tātou marae, kei whea muri. Tiroto atu tātou ki a tātou taitama, a tātou taitamāhine, kei tā roa atu ki a rātou. Kei tā roa roa atu, kei te kai ngākau mai, he hata tātou ki a rātou. E kore hoki tae ngā rākau i wahola te ako, te whakaako. E mātauranga tonu mai, mā tā tātou kaha ki te āki ake, kia kaha mai. Mā tā tātou mea tonu, ana, ana, tū, tū, tū, tū ake. Ā, mā tātou e rakaraka ana, ana. Te āwhina ake, kei reira te mea nui. Nā te mea, ngā tamariki o wēnei rā, koriro kē te, te ao te pōka whakaata. Ka rau ke tae. Ako ngā mea e haere tonu nei te kura kaupapa. Te hoki ngā tu te kāinga, kei te mātaki te ki ngā, ah. nera. A tātou, kei whea tātou pūpuka? Ka haere te, tēnei mea te tamari, ka tipu ake ana, ka pirangi te pānui pūpuka. Kei whea tātou pūpuka pērā? Ka haere atu te hoko mai, pāke ana ngā pūpuka kei roto i ngā toa. Mā koe anō tēnā e rongoa, mā tātou. Ka ue tātou e whanga whanga, ka ki a, hei Pākehā mai, e, hei, hei, e huri tō tātou, mā tātou nō wērā mea mea. Ki te kore hoki ngā tamariki e kite ēnei mea, ngā, ngā kōrero reka rānei, i roto te reo Māori. Me pēhea ai rātou e rata mai? E mahi nui anō tēnā kei runga i a tātou. Hei tuhi tuhi, hei, hei tō mai tēnā, hei, ngā kōrero kei a koe. Ngā kōrero pura, ngā kōrero hitori. Anā, kei, kei, kei te kaha te iwi, te huri ki a, e ngā mea o haora, ki a i o matua. Mm, mm. Nā, Nā, kei te, kei, tika noa atu, he aroha mai. Ahakoa tā mea piripi taumata, eh, taumata kura. Eh, nā, i konei. Tāku e mahara hara kene, ehara te mea, e whakaparahako ake ana ki, ki te, ki, o tātou hai, kao, kao, koe au hei tū a, koe no tāku, Ka kī tonu ake au, ko te raruraru o te atua i kawe mai e Pākehā mā. E, he kēti kei reira. Koe na tō hoki te kōrero. He kēti kei reira. Kei reira tētahi mea māna kei e rawa e whakaae mai, e, e haere atu rānei koe ki roto ngā ringaringa o te, o te atua, ki roahi rānei koe. Nā, nā, nā. Tātou nei te Māori i oma atu, haere atu atu. Haere hāngai. Kare, kare, ārei kare. O tātou hara kē ki roto te ao kē nei. Mā, mā, mā, mā ngā atua kē o konei, tātou e, e whakaruke. Ko tā rātou, haere ki te pārau, arara, kei reira kē rātou. Nā, nā, nā reira, i konei tonu kua tū taupatupatu tātou. Nā, nā. Ehara tērā te whakaiti, Tēnā ki tō, uh, tōna ake whakaaro ake, e rā tu ahotau. Hoi no, na, na, na, kei wahona. A tātou tamariki kei te tipu, kei te kaingākau mai. Ki ērā mea, kei whea wā tātou kōrero. Mā wai nō hoki e anuru e, e, e mea mā tātou no o te kāinga nei. Kei te aroha ki kua tātou mōreo. Rātou i kite a te wā, ka noa te te motokā kia tino tae mai. I rongo e au tētahi e kōrero ana, mataku ana rātou te motokā tuatahi koi mirohia e te, arā, tērā kōrero. Koi mirohia e te mea ka pe, ka, nā, i rongo e au tērā kōrero. Ko kore koe ro, rongo, ki te whakamahia, me kore ake te kōrerotanga mai o ā kore o rāua e rāua, ko kore au mohe mō, mō tēnei kōrero te miro. Pōhēhē keuke au te miro, arā. Ā, e rāngau, e rūra rāngau. E rāngau. Koi mirohia e te motokaka, ka reara, ka rerekē ki runga ngā maunga, whakapeke ake ai, ērā atu āhuatanga. Nā, tērā iwi i tipuke mai runga hoi, te haere mā raro, piki mahi. Kua whakamā te Māori te haere mā raro. Piki mai. Kua whakamā. Anō te mea ki te kitea koe e haere ana mā raro, he ehara noho koe tātou. Nā, e, e, e, whakamutu atu. Nā, e koira, koira rā ngā whakaaro. Nā, i ērā wā, i kitea au ngā korou e haramai ana. E kore wareware i a au tētahi korou prei, e, moha whira, prei whira. Haramai ana, kāre ū. Haramai rawa ana, mai i a mātou, ki Ruatorea rānō nei. Kāre aha, kāre aha, mātou tonu, ehara mai mā raro, mai reira. Kāre mātou i mate, i ēnei rā, ū, tino hara. Ki te kitinga atu tētahi e haere noa i te tangata, tērā pōhara, tērā kaikutu, hea rānei ō rātou kōrero, e o ēnei wā, kāre tātou moa. Ka aroha ake au, nā, ko tātou tonu, nē, nē, kua riro kē tātou te moana. Rātou nā, nā, nā, nā, haere atu mā raro mā te taima e, ki, ki ngā tangihanga e rā atu mea, nē rā. Nā, nā, nā, kei te aopouri iho e tātou haere. E, hoi anō, kei te, kei te aroha ki kia rātou. Ngā mōrehu e whakarongo mai ana. Ha. E, e tiro tiro tonu mai ana ki tēnei rātou i tipu mai i roto tērā ao, pakari ana. Ki te kore he moni kone e tā. He moni. Ha.
E, koe nei rā te tēnei ao hou. Kāti, a, kia hatia. He kore hoki te, he hoki te, me hatia hoki. Nā te aha tērā mea, nā te kurano. Nā ngā ahotanga o runga te pōka whakaata. Nā ngā mea o te pepa, e rātu ātu, e ara, o tātou mahi iri. Ngā mea o roto toa, e rātu mea. Hoi anō, ā, ko tā tātou hei tirotiro ake, hei kuhu, hei tiake, ena ko te mea nui kia noho tonu, kia kaua te, tō tātou reo e ngalo. Koinei tāku e mihi nei ki te teihana nei. Mā te kōrero tonu, nā, ka tū ake ngā kura kaupapa Māori nei, nene kua whai wāhi rātou te whakarongo mai. Kāti ko tā koutou tōtō mai, te whakakōrero, koirā hoki wā tātou rangatira ōna wā. he whakakīkī i ngā, ō tātou tūrangaronga, ō tātou marae, ō tātou tamariki e tipu ake nei.